bayo n'amakuru ag'enshonga. Bo bakuru b'amashomero bahabwirwe kureeba ngu baakopa ebi agandi amashomero agarikukora. Saasiramu ab'ekizibu ekyo. Bakuru b'amashomero bahabwirwe kureeba ngu baakopa ebi agandi amashomero amahango garikukora ekiraagayambe kureeba ngu nago gaaza aha mutindo ogw'eby'obwegyese. Ebi bigambirwe Rev. Canon Abasa Edson ori omuhandiiki w'obureeberezi bwa Ankole, Obwabaire ari omugyenyi mukuru aha mukoro gw'eby'obuhangwa hamwe n'emizaano ogubaire gutebeekanisiibwe aha ishomero erya Bugamba Secondary School omuri Rwampara. Ningumizamu kuteerera omuranga abeebembezi b'amashomero agandi. Egi ni Bugamba kwonka obundi gamwe aha mashomero gaitu noobaasa kushanga tarikubaasa kwejumbira omu mikoro nk'egi kandi erikubaasa kwimutsya omutindo gw'obwegyese omu miringo etarikushushana. Mbwenu nimbateerera omuranga okubaasa kutoya Eki eki aba Bugamba Secondary School baakora okugira ngu nabo abeegi baabo babaase kwetaba omu mizaano nk'egi kandi erikubaasa kwimutsya ebiconco byabo ebi Ruhanga yaabahaire. Reverand Canon Edison Abasa ayongyire yaasiima eishomero ahabw'okufaayo bakashomesa abeegi oku baakubaasa kurinda eby'obuhangwa. Ninsiima heedimasita Mwami Robert Kihumuro na n'abashomesa okureeba ngu bataireho enteekateeka egi okukira munonga eki naaba nindeeba neeyimutsya munonga ebiconco by'abaana, etalanta ezi abaana baine, ebi Ruhanga yaabatairemu ebi ondiijo muntu atarikubaasa kubatamu we wenka. N'ahabw'ekyo ebintu nk'ebi byaba nibiza omu baana baitu bakamanya kweteekateekyera, Bakakwatanisa omu mizaano nk'egi, bakamanya oku barikugamba omu bantu, bakamanya oku barikubaasa kurinda eby'obuhangwa, bakamanya. Kandi w'omukuru w'eishomero rya Bugamba Secondary School yaashoboorora ngu ebi nibikorwa buri mwaka n'ekigyendererwa ky'okutunguura entaranta z'abaana hamwe n'okwongyera aha bwengye bwabo. Kora buri mwaka Kworeka abaana ngu ba developinge talents zaabo. Oraabe atagiire omu academics, oraabe atagiire omu by'okuteera emipiira, ayoreke talent ye aha omu by'okweshongora, omu by'okutagurira, omu by'okuha speech, na n'eby'okukora poems n'ebindi nk'ebyo. Kandi eki nikireeta abaana baaba creative, ba developinga skills zaabo ezi baku baine. Eki nitukikora buri mwaka, kwongyera ngu abaana babe. talented in all words or in all areas ezi bakuba nibashomamu bataza on academic konka ba promoting na talent zabo ebi nibyo new curriculum ekwenda neyeka abaana bagira fitness bagira discipline baba creative kandi bagira n'obwengye kikubayamba kuba successful in their life Hati ku turaze kugaruka omu bitabo, hati omwana n'okushanga stress ezi babaire baine batakiziine. Ebi yaaba aine hati, omwe n'oshanga abaire aine n'ebizibu kuruga omu ka, Situreesi obumwe eza aha ishomero, eza nkahi, kwonka ku tukusiiba omuri egi, twasiiba omu sipootsi, hati ebyo babyebwa. Hati akiza kugaruka omu kiraasi, agarukamu ari supaabu, omutwe gurikuteekateeka gye. Kandi n'ekindi. Omu muringo nigwo gumwe, bamwe omu bashomesa baayoreka ku eby'emizaano nibiyamba abaana kandi baayongyera baashoboorora ngu eby'emizaano nibiteebana hamwe na karikuramu ensya ei bakugyenderaho. Ey'obwahati.
Kwonka waanoreeba nibatsikayo ebyeshongoro ebya kare ebyayeshengwirweho nka South Africa kandi oreeba nk'abantu abakuru nabo bakyenyigiramu kandi bakishemerererwa. Culture Gala Day ahi tukworeka ebintu bingi ebirimu entaranta ezi abaana ezi baine. Abakubaasa kuba mwareeba, mwareeba abaana oku bari creative in a way that kugira ngu omwana nateekateeka ekintu kandi abaasa kukitsya abantu abareeba bagye kibeihamu. Abeegi nabo abeetabire omu mpaka ezi baayoreka okushemererwa ahabw'ebyo ebikozirwe. Eky'okubanza kya byona nikituyamba kwimutsya entaranta zaitu. Noobaasa kushanga omuntu oine entaranta kwonka ogibyamiire. Ku ndeeba egyo egyo ni creative way nangwa n'abaana abandi baatebeekanisa ebitarikushushana n'ebi. Abamwe nibakoresa amapapa abandi nibakoresa emiti abandi nk'oku muri kundeeba nyowe oku naajwara omu mahurire.